Helo a chroeso i Sioe Newyddion y Cymro, rhaglen fisol sydd yn grynodeb o brif newyddion Cymru. Mi fyddwn ni hefyd yn gwahodd gwesteion gwahanol i drafod pynciau pwysig ac amrywiol. Ac mi fyddwn ni roi lle i ryddu barn bobl, be bynnag fo hynny. Rhydd i bawb i farn, ac i bob barn ei llafar. Mae croeso i chi gysylltu efo ni os da chi am adael unrhyw sylwadau neu cynnig syniadau neu westeion y'ch hun. Dyma'r prif benawdau felly. Yn dilyn adolygiadau a phrotestiadau, mae dwy o ganolfannau ambiwlans awyr yn y canolbarth a'r gogledd am gau, ac un canolfan newydd am agor yn ei lle. Does dim penderfyniad eto ynglŷn â lleoliad y ganolfan newydd, ond mae'r Rhuddlan yn Sir Ddinbych wedi ei grybwyll fel safle posib. Ni fydd unrhyw newid nes bod gwasanaeth cerbydau ffordd newydd wedi ei gyflwyno mewn rhai ardaloedd gwledig. Ond mae disgwyl i'r gwasanaeth ar ei newydd wedd fod yn weithredol yn 2026, ac mae pryderon yn cynyddu ynglŷn ac ariannu'r gwasanaeth yn y dyfodol. Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd aelodau o Blaid Cymru fod y penderfyniad i gau canolfannau Ambiwlans Awyr Caernarfon a'r Trallwng o blaid canoli'r gwasanaeth yng ngogledd-ddwyrain Cymru yn mynd yn groes i fuddiannau cymuned ar draws gogledd-orllewin a chanolbarth Cymru ac y gall ardaloedd fel Pen Llŷn, De Meirionnydd, Ynys Môn a chanolbarth Cymru gael eu gadael gyda gwasanaeth arafach ac is-safonol. Caerfyrddin fydd lleoliad yr orymdaith annibyniaeth nesaf, mae YesCymru a Pawb dan un faner Cymru wedi ei drefnu. Hon fydd yr orymdaith gyntaf i'w chynnal yn yr hen sir Ddyfed, gyda'r gobaith o adeiladu ar fomentwm y gorymdeithiau blaenorol a gynhalwyd ledled Cymru es 2019. Mi fu dros 600 o brotestwyr yn gorymdeithio ar strydoedd Llanymddyfri yn ddiweddar, yn gwrthwynebu cynlluniau ar gyfer codi pelonau 60 milltir o hyd drwy ganolbarth Cymru. Mae Bute Energy Green Gen wedi cyflwyno cynlluniau i redeg y pelonau drwy gefn gwlad a thir fferm o Faes Yfed i Gaerfyrddin. Dywedodd y ffermwr lleol Dyfan Walters, cyn cadeirydd grŵp lliwio pelona Llanymddyfri, Os 'di'r cwmni'n cael sêl bendith gan Ofcom, y byddai'r pelonau'n dechrau cael eu codi o fewn dwy flynedd. Byddai'r pelonau 30 metr o uchder yn dinistrio y dirwedd ac yn bygwth economi twristiaeth a ffermio yr ardal. Ar ei gwefan mae Green Gen Cymru, sy'n rhan o grŵp Bute Energy, yn disgrifio eu cynlluniau fel rhwydwaith ynni adnewyddadwy a fydd yn cysylltu ynni glân gwyrdd â'r grid cenedlaethol ac yn helpu cymunedau gwledig ledled Cymru i ddatgarboneiddio, gwresogi pŵer a thrafnidiaeth. Maen nhw'n dweud y bydd y prosiect yn cysylltu Parc Ynni Melinau Gwynt Nant Mithil Biotenergy a allai gynhyrchu tua 237 megawat o ynni glân gwyrdd yn ardal coedwig Maes Yfed a'r grid cenedlaethol, gan alluogi gwresogi gwyrdd a chyflwyno cerbydau trydan ledled Cymru wledig, gyda'r potensial i gefnogi technolegau fel 5G. Mae nifer fawr o grwpiau lleol wedi codi dros ganol a gorllewin Cymru i wrthwynebu'r cynlluniau yma, Bydd yn codi nifer o felinau gwynt newydd yn ogystal â'r peilonau. Mae aelodau o'r Senedd wedi pasio rhai o'r newidiadau mwyaf i ddemocratiaeth yng Nghymru ers creu'r Senedd yn 1999. Mae'r Bil Senedd Cymru, Aelodau ac Etholiadau yn cynyddu maint y Senedd. yn newid y system bleidleisio ac yn symud i gylch etholiad pedair blynedd yn lle pump, bydd aelodau'r Senedd yn codi o 60 i 96 o 2,026 ymlaen. Hefyd, mi fydd rhaid i'r ymgeiswyr mewn etholiad fod wedi eu cyfrestru i bleidleisio yng Nghymru. Dan y system newydd o restrau caeedig, mi fydd pobl yn pleidleisio dros blaid yn gyffredinol, yn hytrach na dros unrhyw unigolyn, fydd yn golygu na fydd pleidleiswyr yn gwybod i ba unigolion y maent yn pleidleisio. Mi fydd Cymru'n cael ei rhannu mewn i 16 etholaeth yn hytrach na 40 etholaeth, pump rhanbarth bresennol, gyda chwech aelod yn cynrychioli bob etholaeth yn y system newydd. Pleidleisiodd 43 o blaid y mesur ac 16 yn erbyn. Nesaf, mi fydd Bill yn cael sêl bendith brenhinol, sef pan fydd y brenin yn cytuno'n ffurfiol i wneud y Bil yn ddeddf. Mae Llywodraeth Cymru yn gohirio'r cynllun taliad sengl sylfaenol, y Single Farm Subsidy, i'r diwydiant amaeth hyd at 2025. Mi oedd y cynllun gwreiddiol yn golygu y gallai ffermwyr Cymru golli i fyny at ugian y cant o ddefnydd eu tir ffermio arferol i gyd-fynd gyda chynlluniau'r Llywodraeth. Mae Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Ian Rickman, wedi croesawu'r newyddion. Wrth ymateb i'r datganiad a wnaed gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies, dywedodd Mister Rickman, Mae'r cyhoeddiad hwn ar gynnal y taliad BPS arferol ochr yn ochr â chyfnod paratoadol SFS y flwyddyn nesaf yn gam mawr i'r cyfeiriad cywir. Bydd yn rhoi sefydlogrwydd i fusnesau amaeth ac yn sylfaen gadarn ar gyfer trafodaethau ystyrlon. Datblygu'r Cynllun Ffermio Cynaladwy ydy'r newid mwya' arwydd a cael mewn polisi amaethyddol yng Nghymru ers degawda. Bu drwg deimlad mawr o fewn y diwydiant dros y misoedd dwytha, a bydd craffu ar y manylion yn holl bwysig wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo yn yr wsnosa' nesa', a byddwn yn parhau i neud ein gora' i sicrhau ein bod yn cyflawni'r canlyniadau gorau posib ein ffermydd teuluol yng Nghymru. Mae'r datganiad hefyd yn cyfeirio at barhad cynlluniau buddsoddi gwledig, gan gynnwys ystyried ymestyn Cynllun Cynefin Cymru a chymorth i amaethwyr organig. Mae dros 6,000 o bobl wedi ymateb i ymgynghoriad y Llywodraeth ar gynllun sybsidy ac mae'r Llywodraeth wrthi'n adolygu'r ymateb anhygoel sydd wedi bod gan y cyhoedd a'r gymuned amaethyddol. Croesawodd Plaid Cymru y newyddion, gyda Llyr Huws Gruffydd yn dweud ei fod yn gyfle i ddiwygio ac addasu'r cynllun ymhellach. Mewn ymateb i'r datganiad dywedodd Andrew RT Davies o'r Ceidwadwyr Cymreig mai cicio'r can lawr y ffordd oedd y datganiad gan y Llywodraeth ac y bydd y cynllun SFS yn gwbl ddinistriol i amaethyddiaeth Cymru ac y dylid sgrapio'r cynllun yn llwyr. Ac yn olaf, mi fydd Llywodraeth Cymru rŵan yn cyd-weithio â chynghorau lleol i baratoi'r tir ar gyfer canllawiau ar ba ffyrdd lleol fydd ddim yn rhan o'r limit ugian milltir yr awr dadleuol. Addawodd Ysgrifennydd y Cabinet, Ken Skates, y bydd Llywodraeth Cymru'n cyd-weithio ac awdurdodau lleol i baratoi'r tir ar gyfer newid y canllawiau ar ba ffyrdd lleol allai gael ei heffeithio rhag y terfyn ugian milltir yr awr. Mi fydd y canllaw newydd yn cael ei gyhoeddi yn mis Gorffennaf. Bydd disgwyl i gynghorau ddechrau ymgynghori ar y newidiadau yn mis Medi. Mi fydd cyfle i bobl ddeud be maen nhw am ei weld ar y ffyrdd yn eu cymunedau nhw. Yn ôl Mister Skates, Rydyn ni'n dal i gredu mai ugian milltir yr awr ydy'r terfyn cyflymder cywir mewn ardaloedd o amgylch ysbytai, ysgolion, meithrinfeydd, canolfannau cymuned, mannau chwarae ac ardaloedd preswyl. Ychwanegodd, Yn y pen draw, nid fi na Llywodraeth Cymru fydd yn penderfynu faint o newid fydd yn digwydd yn yr dau ar hugian awdurdod lleol. Y cyhoedd fydd yn gwneud hynny, a'r cynghorau sef yr awdurdod priffyrdd a'r rhan fwyaf o ffyrdd preswyl. Yn mis Mawrth, mi wnaeth deiseb i Senedd Cymru yn galw i'r rheol ugian milltir yr awr gael ei ddileu'n llwyr, gael ei arwyddo gan 469,000 o bobl, ac rŵan yn cael ei ystyried gan y pwyllgor deisebau ar gyfer trafodaeth ffurfiol yn y Senedd. Hon yw'r bleidlais fwyaf yn hanes Senedd Cymru, ac mi oedd y nifer o bobl wnaeth arwyddo'r ddeiseb yn fwy na'r nifer o bleidleisio i blaid Llafur Cymru yn etholiad 2021 y Senedd. Yn ymateb i'r newyddion disgrifiodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, y newyddion fel sbin, gan ddeud y bydd ugian milltir yr awr yn aros fel limit ar ffyrdd Cymru ac fod dim wedi newid. Postiodd Mister Davies y llun yma i'w gyfrif X yn ogystal. A dyma farn Aled Gwyn Job am y penawdau. Wel, yn gwestai ni yn y stiwdio heddiw, mae 'di Aled Gwyn Job. Yy, helo Aled, croeso. Shwmae Owain, shwt wyt ti?
Da iawn, diolch yn fawr. Mae'n braf iawn yy cael chdi yma. Wyt ti'n awdur a chdi hefyd Ydy y dyn tu ôl yr Twitter away with words Cymru? Ia, dyna ti.
Ia, neu X fel sa Elon Musk yn mynnu alw fe erbyn hyn 'de. Yn hollol. Ia.
Pa fath o betha dych chi'n yy 'u drafod ar yy y platfform honno 'lly? Wel, peth ydi, mae'n blatfform rhyfeddol, pan ti'n meddwl am y peth, mae 'na 350 miliwn o bobl trwy'r byd bellach ar X yn rhannu gwybodaeth, rhannu syniadau, efo'i gilydd. A wedyn be dwi'n trio wneud ydy cyfrannu at y drafodaeth yna hynny yn y Gymraeg a'r Saesneg ac uh, mae gen i bron i 8,000 o ddarllenwyr erbyn hyn a wedyn uh, be dwi'n wneud ydy rhoi barn ar faterion Cymreig, Prydeinig a tu hwnt i hynny weithiau hefyd. Pan mae'r uh, awen yn llifo 'lly. Wel, 'na fo. Ma' raid bo' chdi'n neud rwbath yn iawn i gadw yy cy- cymaint o o yy ddilynwyr 'lly. Yy, mi oeddan ni'n clywed yn fan'na yn gynharach am Ysgrifennydd y Cabinet, Ken Skates, yy, mai nid y fo na'r Llywodraeth fydd yn penderfynu faint o newid fydd yn digwydd o ran y limit ugian milltir yr awr yn y 22 awdurdod lleol, ond yn hytrach y cyhoedd, a'r cynghorau, sef yr awdurdod priffyrdd yn y rhan fwyaf o ffyrdd. Ai sbin ydy hyn, neu ydy hyn yn golygu fod Llywodraeth Cymru yn araf dynnu nôl o'r polisi arbennig o amhoblogaidd yma? Wel, mae'r gair cyhoedd yn allweddol yn, yn hyn i gyd, Owain, yn dydy, o feddwl. Um, mae gennym ni le mawr i fod yn diolch i'r holl stori yma, yn bod at ei gilydd. Um, Mae'r Gwleidyddiaeth Cymru wedi bod yn hes, mae gan ddiddorol, a dio ddim wedi enyn diddordeb pobl o gwbl. Ond mae'r stori yma, fwy nag unrhyw stori arall yn ystod pum mlynedd yr hugen a ddatganoli, wedi enyn diddordeb y cyhoedd mewn ffordd da ni rioed i gweld o'r blaen. Mae yna y, y ddeiseb fwyaf erioed yn a hanes y Senedd, 400 a hanner o filoedd o bobl wedi arwyddo yn, yn, yn, yn gofyn ar i'r Llywodraeth i fod yn ail ystyried. Um, o ran y cwestiwn ar ran I spin ydy o, wel, mae'n amlwg i mi, maen nhw wedi defnyddio'r ffaith bod Ken Skates yn newydd, maen nhw wedi cael gwared ar ei, um, a'r person oedd yna i flaen o, uh, sef Lee Waters, a mae'n gyfle iddyn nhw fod yn rhoi gwedd newydd ar bethau. Um, maen nhw wedi taflu'r er bel yn ôl i uh, gwrt yr awdurdodau lleol i raddau fan hyn, ac mae hynny i ryw raddau yn, yn, yn annheg o gofio mae penderfyniad Llywodraeth ganolog oedd o, a gwario 33 miliwn o bunnau i gyflwyno'r newidiadau yma, a wedyn maen nhw rwan yn disgwyl i'r awdurdodau lleol i, i wneud pethau piecemeal yn leith i gilydd sydd mae yna bosiblrwydd i hynna fod yn draed mor llwyr yna. Ddoth hyn chydig bach allan o'n nunlla hefyd, doedd? Ti'n meddwl bod nhw ddim wedi meddwl fod drwodd yn iawn lle? Y polisi hyn felly? Um, Wel, yn bersonol, dwi, dwi yn meddwl bod o'n dangos uh, diffyg clust at bobl uh, Cymru a'r cymunedau eu hunain. Mae'n amlwg i mi na uh, lobbywyr a pobl yn y cefndir sydd wedi bod yn gwthio y polisi yma. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw alw gan y cyhoedd amdano fo. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw dystiolaeth chwaith bod um, lleihau cyflymder o 30 i 20 wirioneddol i angen Felly, polisi um, cyfeiliornus, um, polisi oedd heb gael ei feddwl trwodd yn iawn. Ac mae rhaid cofio hefyd, uh, pan ddariwn yn wneud peilot ar hwn yn bwcle am ddeuddeg mis, mi oedd y barn y mwyafrif llethol o bobl yn bwcle yn erbyn y peth, oherwydd bod o wedi dangos bod o'n jyst yn amharef i bwyd nhw'n cymaint o ffyrdd gwahanol. Ond eto gyd ar nhw anwybyddu hwnna a, a bwrw mlaen hefo uh, y cynllun. Felly pam y tro pedol ma ŵan? Ydyn nhw wedi penderfynu gwrando mwy o sydyn? Wel, dwi'n meddwl bod nhw'n yn arwydd bod nhw yn poeni am yr ymateb cyhoeddi sydd wedi bod. Um, dwi'n meddwl bod o hefyd yn gyfle oherwydd bod yna brif unidog newydd yn ei le i, dda, i, i, i awgrymu i bobl bod nhw'n dechrau gwrando. Um, ac dwi'n meddwl bod e hefyd yn, yn, yn, yn dangos uh, falle bod gwleidyddiaeth Cymru yn dechrau prifio Yym, bod 'na fwy o ddeialog go iawn yn digwydd rhwng y Llywodraeth a'r cyhoedd, ac fel o'n i'n deud yn hyn, 'di hynna ddim 'di bod yn wir, yn anffodus, am bum mlynedd ar hugain, ond ma'n dechra cyniwair rŵan, a ma' hynny'n beth da i ddemocratiaeth, dwi'n meddwl, ynde. Mi glywson ni fan'na hefyd fod cynllun budd-dal yr FSS, y Single Farm Subsidy, ar gyfer Ffermwyr Cymru wedi ei ohirio am flwyddyn gan Llywodraeth Cymru. Uh, mae hwn yn gynllun hynod o gontrofyrsiol yn dydy, uh, sy'n golygu fod ffermwyr ddim yn gallu cael defnydd normal ar i fyny at 20 y cant o'i tir. Ydy Andrew RT Davies yn gywir yn dweud mae cicio'r can i lawr y ffordd uh, ydy'r datganiad yma gan y Llywodraeth ac y bydd y cynllun yn gwbl ddinistriol i amaethyddiaeth Cymru Ac y dylid sgrapio'r cynllun yn llwyr?
Wel, un uh, elfen galonogol yn hyn i gyd ydy bod yr uh, ysgrifennydd amaeth newydd, Hugh Iranka Davies, uh, yn ymddangos fel petai gan ôl llawer iawn mwy o ddealltwriaeth a chyd-ymdeimlad hefo'r byd amaeth, oherwydd mae rhaid i fod yn hollol onest, Um, doedd gan Leisel Gyffrith ddim uh, dirnadaeth o fyd amaeth, na chefn gwlad, na dim cydymdeimlad o gwbl. Wedyn mae Hugh Rankin Davies wedi bod yn gweithio i deffra yn uh, gorffennol yn Llundain, a wedyn yn amlwg mae gynno fo ychydig bach mwy o grap ar yr holl faes yna. Dwi'n meddwl bod o wedi rhoi chydig bach o ofod i bawb rwan i fod yn yn edrych ar y sefyllfa o'r newydd. Gobeithio bod y Llywodraeth yn mynd i fod yn ymwneud, yn mynd i gynnal deilog synhwyrol agored hefo'r gymuned amaethyddol ac hefo'r cychoedd gyffredinol oherwydd un peth sy'n cael ei anghofio yn hyn i gyd ydy, diolch just ynglyn â ffermwyr oherwydd os da chi'n torri 20 y cant o gyflenwad bwyd gwlad, Wel, mae hwnna yn amlwg yn mynd i effeithio ar bawb, pob un ohono ni. Wedyn, gobeithio bod y flwyddyn yma wedi weld llawer mwy o ddeialog a bod nhw o ddifri yn wedi holi barn pobl ym mhob man ynglyn â yda ni, yda ni, pa mor bwysig ydy cael cyflenwad bwyd lleol. A dwi'n meddwl sa'r rhan fwyaf o bobl yn dweud bod cyflenwad bwyd lleol dibynadwy yn holl, holl bwysig.

bod chi'n gallu defnyddio ein hadnoddau ein hunain cymaint ag y gallwn ni, ac i beidio mynd lawr y llwybr yma o fod yn gwrando ar y cyrff anawddeledig allanol yma sydd petai nhw yn gwthio agenda o leihau amaeth, lleihau bwyd, a mae hynna'n ildio yn drwg i bawb ohonon ni.
Pwnc arall dan ni wedi bod yn drafod heddiw ydy newidiadau i'r Senedd fydd yn dod i mewn ar gyfer etholiad 2026. Yy cynyddu nifer aelodau'r Senedd o 60 i 96 yy efo rhestrau caeedig lle fydd bobl yn pleidleisio'u blaid ond fyddan nhw ddim yn gwybod pwy fydd yr unigolyn fydd yn eu cynrychioli. Peth da? Ta peth drwg? Wel, o wael i genedlaetholwr fel fi, de, mae'n beth rhyfedd iawn i mi fod yn dweud bod gen i bryderon ac amheuon gwirioneddol am gynllun i ehangu'r Senedd ac i wneud y Senedd yn fwy, uh, yn, yn fwy pwerus. Ond y, y gwir amdani ydy, os da chi yn tynnu'r hawl i unigolion fod yn gwybod am bwy maen nhw'n pleidleisio, mae hwnna'n cam gwag iawn. A, a dwi wedi clywed yn barod am bobl o fewn y pleidiau sydd yn deud da ni ddim yn mynd i ganfasio tro nesaf os na da ni'n gwybod pwy di'r unigolyn da ni'n di bleidleisio drosto fo. Um, mae rhestr acaedig yn, um, yn gam gwag yn y meddwl i oherwydd mae o'n golygu llai o ddewis i'r etholwyr, llai o atebolrwydd, llai hefyd o gyfle i gael democratiaeth gyfrannog llawn. Wedyn, yng ngobaith i ydy, mae yna beth amser, tan mis Tachwedd dwi'n meddwl, y gallan nhw fod yn addasu fo mewn rhyw ffordd neu gilydd. So dwi'n meddwl y dyla y pleidiau eraill wan fod yn pwyso ar y Llywodraeth i ddweud mae rhaid cael enw unigolion ar yr papur pleidleisio, uh, a nid jyst enw plaid.
A'r pwnc mwyaf ar y rhaglen heddiw, a mi fuon ni'n sgwrsio yn gynharach efo Craig Abiago, aelod cabinet tai Cyngor Gwynedd, mm

Dwi'n meddwl bod angen cael cyfuniad o weithredu lleol, fel mae Cyngor Gwynedd yn trio ei wneud, ond mae hi eisiau hefyd cael mwy o weithredu ar lefel genedlaethol gan Lywodraeth Cymru. Un peth hawdd iawn y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud ydy, yn ôl beth dwi'n ddall, mae yna 30,000 o dai gwag yng Nghymru sydd ddim yn cael eu defnyddio o gwbl. Wedyn, falle bod yr hen ddihareb yna am gychwyn wrth yr traed um, yn, yn ffordd dda iawn o edrych ar hyn. Fe bai nhw'n gallu rwsyn ei gilydd i i gael y tai 'na, i haddasu nhw a'i gosod nhw allan i, i bobl leol. Mae hynny'n un elfen uh, i fynd i'r afael â'r broblem. Mae ma broblem, broblem ddyrus eithriadol, wrth gwrs. Yn y pen draw, mi fydda'n wel wych pe tai ni hefo sefyllfa lle mae gennych chi ddwy farchnad yng Nghymru, farchnad leol a farchnad agored. Ond falle bod hwnna uh, peth amser lawr y lôn yn y cyfamser. Mae rhaid ni jyst feddwl am fesurau y gallan ni'n wneud yn lleol ac yn genedlaethol i, i, i daclo'r broblem ein byd yma. Lle. Dach chi'n meddwl bod o'i wneud efo swyddi hefyd yn anuniongyrchol 'lly? Be' 'di fforddiad- yy pa mor fforddiadwy ydi i bobl brynu tai yn y lle cynta 'lly, yn enwedig mewn ardal fel hyn? Ie, yn y pen draw ma' ma' rhaid gwella'r economi yndoes? Am bod dyna dyna'r unig ffordd rydan ni mynd i allu creu sefyllfa gynaladwy lle ma' pobl yn gallu fforddio tai, fforddio aros mewn tai a fforddio gwer- a a gallu gwerthu tai ymlaen. Ma' rhaid cael economi sy'n fwy llewyrchus. Um, yn anffodus, heb bod gennym ni economi sy'n talu'n well a sy'n denu pobl yma, denu pobl yn ôl, mae'r broblem dau yn mynd i fod yn un elfen sydd uh, yn anodd iawn i'w datrys ynddo. Ac os da chi'n cael uh, cynnig mwy o bres am, am du, uh, boed hynny gan rywun o, o bell neu o agos, be, be sa chi'n neud, Aled? Wel, ie, yeah.
Cwestiwn da iawn, Owain, a rhyfedd iawn. O'n i yn yr sefyllfa 'na yn, yn union yn hun yn Felinheli, pan o'n i'n gwerthu'n hun yn Felinheli y llynedd ynde, ac um, digwydd bod mi, mae oedd o'n syndod i mi faint o bobl o ffwr oedd wedi dod i weld y tŷ, ac uh, lwcus i mi, ddath o ddim cynnig i mewn ynde, so cheis i'n ngosod mewn picil go iawn yn y diwedd, cwpl lleol o Bethel ddaru brynu'r tŷ. Ond um, mi faswn i yn deud hyn, um, oherwydd cyflwr yr economi, pa mae'r anodd ydy ar bobl heddiw, mae'n anodd iawn i fod yn pwyntio bus ar bobl a dweud chewch chi ddim gwerthu am y pris uchaf oherwydd yn anffodus tai ydy cynhaliaeth llawer iawn o bobl dyna sy'n ei cynnal ond dyna sy'n sy rhoi pres ar y pres iddyn nhw fwyd ar y bwrdd dillad ar gefnau plant ac ati wedyn Mae'n sefyllfa'n anodd iawn iawn a fyswn i ddim byth yn beio unrhyw unigolyn sydd yn mynd am y pris uchaf hwn, bod yn berffaith onest. Mae'n anodd iawn i ffindio cyd bwysedd yn dydy rhwng wneud beth sy'n foesol gywir ella ac um, ar ddiwedd y, diwedd y dydd, diwedd y gan, di'r geiniog ynddo? Ie, yn hollol, yn hollol. Um, Yr unig ffordd sy'n mynd i... yr unig beth sy'n mynd i ddatrys y broblem yna ydy bod gan bobl ddewisiadau go iawn pe maen nhw'n gwerthu tai. Um, bod nhw'n gallu gwerthu i tai i ella gymdeith, cymdeithas dai leol neu gwerthu o i ddatblygwr lleol neu gwerthu hyd yn oed i, i lywodraeth. O'n i'n sôn ynghyd am gael llywodraeth i fod allan meddwl am brynu rhai o'r tai gweigion yma de. Wel pam nad oes bosib ella sefydlu fatha rhyw asiantaeth hyd braich lle mae'r llywodraeth yn, yn, yn, yn prynu tai

Da ni gorfod credu hynny. Diolch, Aled. Diolch, Aled. Wel, cyn i ni symud at ein gwestai i drafod y prif bwnc heddiw, sefyllfa tai Cymru, efo aelod tai y Cabinet i Gyngor Gwynedd, Craig Abiaco, dyma farn yr ymgyrchydd Heledd Gwyndaf ar y pwnc. Helo Heledd, sut wyt ti heddiw ma? Shwmae.
Yym, y cwestiwn mawr da ni wedi bod yn drafod heddiw ydy'r sefyllfa dai uh, yma yng Nghymru. Uh, be ti'n meddwl ydy'r prif broblemau efo'r sefyllfa dai ta? Mm, mae trwy fod gellir gweud trwy bod gyda ni'r stoc dau ar hyn o bryd, ond bod llawer wrth gwrs yn ail dau a'n dau gwyliau a'n dau gwag, dyw hwn ddim yn newyddion i neb wrth gwrs, ond bod ni wedi dechrau mynd i edrych ar dau yn bethau i wneud arian personol a bydd personol allan ohono nhw ar drai'r pethau eraill, a yn hytrach na fel cartrefi a llefydd i bobl fyw uh, a bobl i bod yn cyfrannu i'w cymunedau, yn dweud. A mae yna rhai mesurau um, ers fe welon ni ddigwyddodd yn sort Covid, mae rhai mesurau wedi digwydd, fel ni'n gweld bod codi trethi ar ail dau a bod modd rhoi, um, bod y dod y lleol yn gallu gorfodi caniatad cynllunio ac newid defnydd. Ond dwi'n hyn ddim yn bethau sydd wedi cael ei gorfodi ar draws, wrth gwrs, ac dyn ni'n dadle bod eisiau symud yn llawer gynt, cynt ar hyn, a'i bod nhw yn bethau sy'n dod yn orfodol, achos er enghraifft, dwi'n byw yn Ngheredigion nawr, a dyn nhw heb eto um, symud ar y, ar y bod nhw'n gosod yn cael caniatad cynllunio. A, uh, wel, beth ni'n dadle bod eisiau arafu'r farchnad hefyd drwy, wrth gwrs, bod pobl lleol yn cael dewis gyntaf i brynu um, well, unrhyw fath o adeilad yng Nghymru, neu tir, chos ni wedi gweld problem tir hefyd yn dyfa, lle mae tir wedi cael ei gwerthu i gwmnïau o bant, felly mae pobl lleol wedi colli mas a meithwyr lleol a teuluoedd lleol, felly mae'r gymuned yn dioddau er mwyn y busnes bod carbon ma bod nhw, well, sydd yn nonsen llwyr wrth gwrs. So mae hwnna wedi bod yn digwydd hefyd. A mae rhai gwledydd yn neud e, hynny mae rhaid bod chi wedi bod yn byw yn rhywle am am bum mlynedd dros gyfnod o'ch bywyd cyn gallu prynu unrhyw fath o, o dir um, neu, neu tai yna. Um, so mae'r fath o hyn, so hwnna'n arafu'r farchnad yn eithriadol wrth gwrs, mae'n siŵr bod y sianteithiau tai yn cwyno, ond dyna ni. um, be, be ti feddwl, be ti feddwl o'r model yma sydd gan Guernsey ar hyn o bryd, 90 o stoc tai uh, efo blaenoriaeth i bobl Guernsey a wedyn y deg y cant arall i bawb arall. Ydy hwnna'n rhywbeth fysa bosib mabwysiadu yma yng Nghymru, ti'n meddwl? O, dwi'n meddwl bys hwnna'n syniad arbennig o dda, achos Wel, na beth o'n i yn mynd i weid, wrth ymwneud rhaid ni wylio nad yw'n polisi tai ni, er enghraifft polisi tai fforddiadwy, yn mewn gwirionedd beth mae'n wneud Wel, beth mae peryg gyda'i wneud yw dim ond galluogi'r mewnlifiad. Hynny yw, heb fod yn rheoleiddio, fel sydd gyda Guernsey, heb bod rheolau fel yna mewn lle, be chi'n wneud yw jyst codi mwy a mwy o dau. Mae pobl, gwedwch, o bant yn prynu'r rhai dryda, a wedyn ni'n byw mewn bocsys o tai fforddiadwy, a chymod, ma, ma, o fyna mae yna wahaniaeth rhwng yr cyfoethog a'r tlawd yn digwydd eto, ond fe. Ond gyda rhywbeth fel yna, mae, ma stoc dau bresennol mewn gwirionedd yn dod nôl i ddwylo bobl leol, a does dim, a chi'n gweld wedyn, does, mae'n gwirionedd, does dim angen codi gwmynt o hynny mwy, mwy o dau. Um, ond mae tai rhent hefyd yn broblem, a, hynny, mae problem i cael nos, felly mae'r mae pris wedi mynd lan. Um, ma, ond dyle bod hawl gan bobl i fyw mewn tai am bris tai da am bris rhesymol, a mae rhaid i ni sylweddoli, mae, mae y peth prif beth sy'n gwahaniaethu'r pobl gyfoethoca a'r pobl tlota yw a'r cyfoethog y tlawd, beth sy'n gwahaniaethu nhw yw perchnogaeth tir, achos mae pris tir wastad yn mynd i godi. Nawr, eto, os yw'n talu lot o rent i rywun yn breifat, maen nhw'n jyst yn talu mewn morges nhw. So maen nhw'n gwneud y person hynny'n fwy cyfoethog a maen nhw'n cadw hunain yn dlawd. Dyle hynny, dyle hynny ddim, ddim bod, bod yn gallu digwydd. Um, hynny, dyle nhw bod yn gallu, mae rhai jyst moyn rhentu am beth. Yn dywed, mae'n gallu symud o le le a cael y rhyddid hynny, sy'n ddigon teg. Ond mae rhai ddim, a, a mae rhaid cael pawb ar yr ysgol er mwyn lleihau'r bwlch hynny rhwng, rhwng y tlawd a'r cyfoethog. A i wneud hynny, mae rhaid bod y rhent yn ddigon isel iddyn nhw gallu cynilo i brynu, achos dyna'r broblem, bod ddim o'r arian gyda nhw i roi lawr ar ddim byd, yn dyfa? Neu bod nhw ar gynllun lle mae rhenti i brynu, hynny bod yr arian rhent maen nhw yn ei dalu yn mynd tuag at prynu heb bod yn goffod cymryd benthyciad o'r banc. Um, ar y foment, felly bod ni'n lwcus o'r sector tai rhenti preifat, uh, ond dylen ni ddim bod yn goffo bod yn y sefyllfa hynny, a dyle fod pobl yn gallu mynd ar yr ysgol er mwyn bod pobl, pobl closa ni yn gallu dod yn bobl croesogach, a bod pobl croesogach ddim yn, ddim yn gallu manteisio ar bobl clawd er mwyn mynd yn gyfoethocach. Diolch yn fawr, Helen.

Ond yy, be, be, be di dy safbwynt di ar y mater? Wel, yn y bôn, y, y, y, y, y, y gwir ydy, um, mae ma hyn yn broblem diffyg tai ffoddiadwy. So, dwi'n gwybod bod ni'n sôn am ail dau lot a dyn ni'n sôn am digartrefedd lot, ond really maen nhw'n just symptoma o'r actual problem sef diffyg tai ffoddiadwy. Um, os da chi'n sbio yn Gwynedd rwan, 70 y cant o Gwynedd ddim yn gallu ffoddio dim un ti yn Gwynedd. Um, da ni ddim yn gallu ffoddi byw yn ein cymunedau, sy'n anfoesol. Um, y reswm mae hynny digwydd, achos da ni, da ni ddim wedi bod yn, yn adeiladu digon o dau yn y llefydd iawn. Um, Dyna un ateb i chdi, ateb syml. Ydy o'n adlewyrchiad o'r sefyllfa economaidd beth bynnag, sa chdi'n dweud, ella? Na, dim o gwrs.
Dim, dim byd wneud efo sefyllfa economaidd o gwbl. Mae y chweched gwlad cyfoethog yn y byd. Um, nath ni adeiladu cannoedd y miloedd o dai ar ôl yr Ail Ryfel, pan oedden ni'n dlawd go iawn. Um, mae yr unig issue, yr unig problem ydy diffyg um, um, ewyllys gwleidyddol. Yr unig problem. So mae'n job dydy bobl lleol allu fforddio cael y pres na i reid y deposit a falle yn aml iawn dydy. Be, be di'r atab i hynny o ran swyddi i allu wneud digon o gyflog i, i, i dalu hynny lle? Ie, dan ni angen, dan ni angen um, swyddi cyflog da, ond y realiti ydy, mae, mae cyflog Gwynedd di bod yn isel, cy, cy, cyflog Cymru di bod yn isel, um, ers blynyddoedd. Da ni di gallu ffoddio tai ni. So, os da ni'n gallu ffoddio tai ni, wel, da chi'n gallu ffoddio byw yn y cymuned a gweithio mewn job sydd ddim yn eich cymaint a basti ennill os ti'n mynd i Lerpwl neu Manceinion. Ac y realiti ydy, rwan, mae yna lot o swyddi gwag yn Gwynedd o draws pob sector. Y, diff, y problem rwan ydy bod i tai ni ddim yn ffoddiadwy. Be ti'n feddwl o'r busnes Airbnbs yma? Wel, dwi wedi aros mewn Airbnbs fy hun, sgen i'n byd yn ebyn y, y model Airbnb. Y realiti ydy Airbnb fod i ti efo ti a ti eisiau renti fallan am pethefnos y flwyddyn, Ti'n mynd i ffwrdd tra bod ti'n yn ffwrdd gadael rhywun arall os ti'n ti chdi ennill pres. Dwi'n mynd, mae hynny'n yn model da fyswn i'n dweud, fasa model fasa'n really helpu ni lle da ni'n byw, lle mae pobl eisiau dod i aros, ond um, os da ni i ffwrdd am bythefnos, defnyddio ti chdi a, a cael income o, offo. Lle mae'n mynd yn wrong ydy pan ti'n actually prynu tai i Airbnb yn yw sy'n digwydd trwy'r Gwynedd rwan. So mae yna lot o bobl yn does, dwi'n abod uh, bobl sydd wedi cychwyn cwmnïau glanhau er enghraifft, a mae aelodau staff nhw wedi tyfu am bod yna, tywod, uh, cynnydd am y galw ar gyfer yr Airbnbs yma. Mae hynny'n beth da allan, dydy? Ydy o am, am ffindio cydbwysedd, wyt ti'n meddwl? Pob tro, mae'r ma, ma y, y, y, y reality yn y nuance, ie? Yeah? Dydy hyn ddim yn Yn problem du a gwyn, pobl drwg, pobl da, mae bob dim yn nuance ac da ni ang-... mae'n rili anodd, fel da ni'n ffeindio yn Cwm Gwynedd, i delio efo'r mater pan dydyn nhw'm yn actually roi o bocs o tools tools i chi, mae nhw'n rhoi un neu dau i chdi, a mae'n unintend- unintended consequ- consequences o bob dim. Ond ydw i'n ydw i'n meddwl bod ni i gyd isio bod yn gweithio yym yn y sector Airbnbs? Dwi'm dwi'm yn cytuno efo hynny, ond mae'n siwtio rai o bobl. Yym, ma' 'na lot o feirniadaeth 'di bod ella yn y gorffennol, bobl yn teimlo yym teulu lleol er enghraifft isio adnewyddu tŷ a ma' nhw'n teimlo weithiau'n rhwystredig o ran ella bod 'na bob math o ffactorau gwahanol yn dod mewn iddi hefyd fatha cynllunio yym a ac ati. Fysan ni'n gallu neud o'n haws ti'n meddwl i i bobl lleol allu um, datblygu tai a falle fel bod nhw ddim yn gorau cael eu gwerthu i'r Airbnbs mae'r er enghraifft. Ie, yeah, dwi'n cytuno. Unwaith eto, e, enghraifft o um, dim yn dall y nuance a gyda yn ein tynnu consequences o ddim yn cael digon o rym i newid y sefyllfa. Da ni angen, da ni angen grym, da ni angen um, y, y llywodraeth i datganoli cynllunio a tai yn gyfan gwbl i'r awdurdod lleol. Dyna beth ni angen. So, da ni'n lle y tools i gyd i, i ddelio efo'r problem, sut mae'n dangos yn sir ni, a, a sut da ni'n gallu creu a fath y cymunedau, mae cymunedau ni yn deud bod nhw eisiau. Ond mae yna lot o, um, da chi efo un tool sy'n, so, so mwrth, os ydy'n hitio fo, achos dyna beth ti'n neud efo mwrth o, a wedyn mynd nesaf ti'n brifo pobl lleol. Achos mae yna lot o bobl, er enghraifft, pobl sy'n sy, sy yn y tyferi tai, ond dydyn nhw efo pres i wneud y tu fyny yn syth, Dach chi'n gorfod mynd trwy cynllunio, anodd iawn ffeindio um, gweithwyr rwan i, i wneud y tai, cos mae'n ddiffyg gweithwyr rwan. Um, so mae'n lot o ffactorau yn, yn, yn hynny, ac da ni ddim efo digon o tools i helpu nhw efo, efo ni. Ond yn Cyngor Gwynedd, os da chi'n y sefyllfa yna, um, dewch at adran um, cyllid yn y cyngor, achos mae yna gynllun yn ei helpu pobl yn y sefyllfa yna. Wyt ti'n meddwl bod ni ugian mlynedd yn rhy hwyr i fod yn trio sortio'r broblem 'ma 'wan ta? Da ni'n...
Pryd nath Margaret Thatcher dod i flan? 79. Da ni'n mwy na ugain mlynedd rhy hwyr. Da ni... Um, ac i fod yn onest, dwi ddim yn gweld... Dwi'm yn gweld pobl yn trio datrys y broblem. Ie, yeah? dwi'm yn gweld, sori, gwleidyddion yn trio datrys y broblem. Es i rhyw gynhadledd yn Llundain, cynhadledd tai cynllunio yn ddiweddar, ac oedd pawb o pob rhan o sector yn y, cynllun, yn y cyn, um, cynhadledd yna yn deud mae system di torri, so hyd yn oed pobl fath o Barratt Homes, sy'n pobl fas y ti'n meddwl fas y nhw'n fas y nhw'n mwynhau y sefyllfa personol. Absolutely pawb yn deud mae system yn, yn uh, uh, just, da ni angen system newydd yn gyfan gwbl, ie? Yeah? Wel, os ydy pawb yn y sector tai a cynllunio yn meddwl hynny, ydych chi ddim yn gweld yr ymateb sy'n dod o'r gwleidyddion? Dy, dy, hyd yn oed, da ni'n 20 mlynedd, 30 mlynedd, 40 mlynedd rhy hwyr rwan, ond does yna ddim ewyllys rwan i actually wneud rhywbeth amdano fe rwan. O'n i'n meddwl am y sgwrs ma uh, neithiwr ac o'n i'n meddwl am y rhaglen Jabas, ti'n cofio Jabas ar S4C? A, ti'n Oedd, oedd lot o'r problemau yma'n bodoli adeg ynny hefyd yn doedd? Ie, yeah, dydy, dydy hyn yn byd newydd. Um, o'n i'n sbio ar um, records Hansard, sef records... Ie, yeah, dwi'n nerd. Sbio ar records Hansard yn San Steffan, ie? Yeah? Ac da ni wedi bod yn, yn gofyn am help ers yr 80au, ie? Yeah? Dydy hyn yn byd newydd. Mae ma be sydd wedi creu y problem yn Gwynedd di newid, ond dydy, da ni ddim, fel mae o'n dangos i ni, ddim di newid. Da ni wedi bod yn cwyno ac, ac yn gofyn am help am hyn es, es blynyddoedd. Dwi'n meddwl rhan beth sy'n wahanol ydy bod ni wedi stopio gofyn am help. Achos be, be, yn, yn y diwedd, hyn ydy y tôn ola dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, hyn y bryd, does, mae, mae tai yn anffoddiadwy, ond on, ar, ar ben hynny, does ddim tai i brynu neu renti. Dwi'n meddwl, mae, mae rest ydy gartrefedd Gwynedd rhan yn, enormous. Mae rhestr tai gymdeithasol yn Gwynedd yn enormous, a does yna ddim tai at si ar gael. So, lle dyn ni'n mynd o fanna? So, dwi'n dwi meddwl be dyn ni wedi penderfynu rwan ydy bod ni'n mynd i stopio gofyn am help, dyn ni'n mynd i stopio cwyno, dyn ni'n just mynd i gweld be dyn ni yn gallu gwneud, be sy'n y dan reolaeth ni, a nawn ni'n gwneud hynny. So, ie, yeah, yr un problem, ond waith, ond dwi'n meddwl bod agwedd ni Os ti'n gweld beth mae cymuned yn ei wneud rwan a beth ni'n neud yn y cyngor, di newid. Ie. Sy'n peth da. Da chi'n defnyddio yr pres o'r trethi um, yr ail dai yma wan i, i adeiladu tai cymdeithasol, yndych? Wel, da ni'n... Da ni'n... Mae'n dibynnu sut ti'n sbio arno fo. Da ni'n defnyddio tai um, y pres da ni'n cael gan y premium i adeiladu tai, ie? Yeah? Um, I be dyn ni'n trio wneud, dyn ni'n gwneud cyfro bob, bob rhan o'r problem, sut mae'n dangos yn Gwynedd, ac roi chydig bach y pres o bob dim. I, i weld beth sy'n mynd i bod yn effeithiol, ie? Yeah? ond be dyn ni'n wneud ydy adeiladu lot mwy o dau nag oeddwn ni. Yn Guernsey, er enghraifft, mae 90% o'r stoc tai yn cael ei flaenoriaethu i bobl lleol, dydy. Beth ti'n feddwl o hwnna fel model Ella fysa'n gallu cael ei yy ei fabwysiadu yn yr ardal yma, er enghraifft. Os ti ddim yn gallu mabwysiadu fo yn Gwynedd, ie, fyswn i'n gorfod mabwysiadu yn, yng Nghymru. Dwi'n cytuno efo fo cant y cant. Hynny ydy y model. Um, a'r unig problem efo fo ydy ti'n mynd i gael pobl yn deud bod hynny'n mynd i creu negative equity. Yeah? So sut da chi'n perswadio y rhan fwy o bobl sydd efo tai i bleidleisio dros rhywbeth sy'n sy mynd i edrych iddyn nhw bod nhw'n mynd i gael y negative equity. Dydy e o ddim yn wir, yeah? ac y reality ydy, os i ti chdi yn mynd i lawr, a mae ti drws nesaf yn mynd i lawr mewn, mewn pris, mae tai bob man yn mynd i lawr yn pris, mae pawb yn iawn, yeah? mae pawb yn iawn, achos ti'n ti eisiau symud, mae ti nesaf yn costi llai. Ond um, Mae o'n neges anodd cael drosodd a fase ti angen y llywodraeth tu ôl hynny yn garantio bod pobl ddim yn mynd i fod mewn equity negative equity a colli tai nhw. Mae hynny yn bosib, ond eto, diffyg ewyllys gwleidyddol. Ydan ni yn y sefyllfa yma am bod bobl lleol wedi gwerthu y tai yn y lle cynta? Ie, yeah, ond dwi'n really casau y dadl yma. Um, da chi'n chi deud wrth ni, dweud, os da chi'n sbio sut da ni'n pleidleisio yn Gwynedd, just, and you sbio hyn, ie, yeah? da ni ddim yn pleidleisio Tory, oce? Okay? Dwi'n yn cofio pryd mae Gwynedd di pleidleisio Tory. A mae staff ni y Liberal, mae o'n Tory. Rwan, ebyn hyn, mae'n llafed hefyd, ie? Yeah? So, beth ni'n sôn am ydy system neoliberal sydd wedi digwydd yn, yn, yn, yn Gwynedd ac Prydain ers y 70au, 80au, ie? Yeah?

yn ratach, ie? Wel mae rhywun lleol, neoliberal, yn prynu tŷ fi off fi, mae'n tri mis, gwerthu fo am y pris ucha. So, mae'n ri- ridiculous gofyn i ni unigolion mewn system neoliberal i peidio trio cael y pris ucha maen nhw'n gallu cael. Absolutely anheg. Dyna pam ti efo llywodraeth. Mae llywodraeth yna i reoli stuff fel yna dros chi. So ti ddim yn dynnu dibynnu ar un person i wneud o. Dyna holl pwynt y gorff llywodraeth. So yn gofyn i pobl lleol i, i cymryd pris llai, jyst yn hollol aneg, ac, a jyst ffôl rili really da tanseilio problem ni, yn fy marn i. Os angen i pawb felly wneud i rhan, ti'n meddwl? Dyn ni angen, llywod, dyn ni angen llywodraeth i wneud job ni, a llywodraethu ni, a creu y, y, y math o system sy'n amddiffyn pobl. Cos yn y bryd, does e ddim amddiffyn ni o gwbl. Mae'n absolute free-fall yn, y, yn pob march na tai, swyddi, beth bynnag. Yy, iechyd, absolute free for all. Ac e, os 'yn ni'n byw mewn free for all, 'dyn ni'n cytuno dyna be' 'dyn ni isie efo free for all, wel mae'n every man for himself. Ond os 'dyn ni ddim yn licio y model yna, a dwi ddim yn personol, dwi isie creu y math o sefyllfa lle 'dyn ni'n actually edrych ar ôl ein gilydd, 'dyn ni angen Llywodraeth i neud rhywbeth amdana ni. Ac eto, diffyg ewyllys gwleidyddol. Craig, diolch yn fawr.
A dyna ni, diwedd ein rhaglen gyntaf. Gobeithio i chi fwynhau. Tan y tro nesaf.